Johan a ngan pasarih a hme kul le nga. Amah cu Messiah a si maw? Jerusalem khuami a cheukhat nih cun an i thawh i thah an zalhmi pa kha hi pa hi a si lo maw? Asinain zohhmanh u, lianngan in Langhan in bia a chim len ko i ahohmanh nih zei an ti fawn ṭung lo. Kan upa pawl nih amah hi Messiah cu a si ko ti kha an hngalh taktak cang caah a si hnga maw? Sihmanhsehlaw Messiah cu a rat tikah cun khuazei in dah a rat kha ahohmanh nih an hngalh ṭung lai lo. Hi pa cu khuazei in dah a rat? Ti kha kan dihlak in kan hngalh fawn ṭung an ti. Jesuh nih biakinn chung i a cawnpiak hna ahcun aw thangpi in keimah cu nan ka hngalh taktak i khuazei in dah ka rat kha nan hngalh, khuazei in dah ka rat kha nan hngalh taktak. Sihmanhsehlaw kei cu keimah nawl in a rami ka si lo, a ka thlahtu cu a hmaan taktakmi kha a si i amah cu nan hngal lo. Kei nih cun ka hngalh zeicahtiah kei cu a sinin a rami ka si i a ka thlahtu cu amah kha a si tiah a ti hna. Cun annih nih Annih nih tlaih kha an zalh, sihmanhsehlaw ahohmanh nih an tlai kho taktak lo. Zeicahtiah caan kha a rem deuh rih lo. Sihmanhsehlaw mizapi chung i mi tampi nih khan amah cu an zumh i Messiah cu a rat tikah hi pa a tuahmi nakin hmelchunhnak tam deuh a tuah hnga maw? an ti. Jesuh tlaih awkah mi an thlah hna. Johan a ngan pasarih, a hme sawmthum le pahnih. Farasi mi hna nih khan mizapi cu mizapi cu bantukin a thli in an i ceih kha an theih caah anmah le tlangbawi upa pawl nih khan Jesuh va tlaih awkah cun biakinn vengtu palik kha an hei thlah hna. Jesuh nih cun Caan tlawmpal chung cu nan sin ah hin ka um rih lai i cu hnu ah cun a ka thlahtu sinah ka kal lai. Nan ka kawl lai sihmanhsehlaw nan ka hmu lai lo. Zeicahtiah ka umnak ding ah cun nannih cu nan ra kho lai lo, tiah a ti hna. Cucaah Judah upa hna cu pakhat le pakhat kha khuazei ah dah kal aa timh hnga? Kan hmuh khawh lonak khuazei ah dah kal aa timh hnga? Grik mi khua pakhatkhat Judah mi an umnak ah maw va kal i Grik mi hna cu va cawnpiak aa timh hnga? Nan ka kawl lai, sihmanhsehlaw nan ka hmu lai lo. Ka umnak ding hmun ah cun nan ra kho lai lo, a ti. Zeidah a sullam chim a duhmi a si hnga tiah an i ceih. Nunnak tiva Johan a ngan pasarih, a hme sawmthum le pasarih. Puai donghnak ni kha a biapi bik ni a si. Cu ni ahcun Jesuh cu a dir i aw thangpi in a ti. A halmi paoh cu Ka sinah ra u law ra ding u; Cathiang nih keimah a ka zummi paoh cu a lung chungin tiva nung an put lai tiah a ti bantuk khan a si lai tiah a ti. Jesuh nih a chim duhmi cu thlarau kong kha a si. Cu thlarau cu amah a zummi paoh nih an hmuh ding kha a si. Cu Caan ahcun thlarau cu pek an si rih lo, zeicahtiah Jesuh cu sunparnak in thawhter a si rih lo. Mi cu an i cheu dih. Johan a ngan pasarih a hme sawmli. Cu bia cu an theih tikah mi a cheu nih hi pa hi profet kha a si hrimhrim ko an ti. A dang nih Messiah a si ko an ti. Sihmanhsehlaw a dang ve nih cun Messiah cu Galilee in a chuah awk a si ṭung lo. Cathiang nih pei Messiah cu David tefa a si lai i David khua Bethlehem ah a chuak lai a ti kha an ti. Cuticun mizapi cu amah ruangah cun an i cheu dih i a cheu nih tlaih an duh, asinain ahohmanh nih an tlai taktak lo. Jesuh Judah upa pawl nih an zum kho lo. Johan a ngan pasarih, a hme sawmli le panga. Biakinn vengtu palik pawl kha an va kir i tlangbawi upa pawl le Farasi mi hna nih khan zeicahdah nan ratpi lo tiah an rak hal hna. Hi pa bantuk hin ahohmanh nih bia an chim bal lo, tiah an leh hna. Nannih zong aan hlen ve cang hna mu. Kan upa si hna seh, Farasi mi si hna seh, a zummi pakhat tal nan hngalhmi hna an um maw? Hi mi zapi tham tham nih cun Moses nawlbia kha an hngalh ṭung lo. Cucaah pei Pathian nih chiat cu a serfawm hna cu tiah Farasi mi nih cun an ti. Cun an lak i a um vemi pakhat Nikademu nih khan kan phungning ahcun ahohmanh bia kan theih hlan le a tuahmi kan hmuh hlanah cun sual kan phaw kho kho hna lo tiah a ti. Nikodemu cu voikhat Jesuh a va tongtu kha a si. Annih nih cun, Nangmah zong hi Galilee mi na si ve mu. Cathiang kha va rel tuah hmanh, Galilee in profet pakhat hmanh an chuak bal lo ti kha na hngalh ko lai, an ti. A sual lio ah an tlaihmi nu kong, Johan a ngan pariat. Cun mi vialte kha an inn ah an ṭin cio i Jesuh cu Olif Tlang ah khan a hung kal. A thaizing zingka te ah khan biakinn ah cun a kal ṭhan. Mizapi nih cun an pumhhnawh i a cawnpiak hna. Phungbia cawnpiaktu saya hna le Farasi mi hna nih khan minu pakhat va cungah pa aa duh lio i an tlaihmi kha an run luhpi i zapi hmaiah cun an dir an dirter. Jesuh cu an thawh i, Saya, hi nu hi pa aa duh lio hrimhrim ah an tlaih. Kan phung ah Moses nih nawl a kan pekmi cu cu bantuk minu cu lung in thi lakin cheh hrimhrim awk a si lai ti a si. Nang zeitindah na ruah? an ti. Hi tiin bia an hal cu amah kha hneksak i bia ngaihter khawh an duh caah a si. Sihmanhsehlaw Jesuh cu A kun i vawlei ah khan a kutdong in ca a ṭial, an hal chih lengmang caah ding tein a hung ṭhu i nan rak i sualnak a tuah bal lomi nih chep hmasa bik seh tiah a hun ti. Cun a kun ṭhan i vawlei ah ca cu a ṭial ṭhan. Cu bia cu An theih tikah pakhat hnu pakhat in an i zukphiak dih. Upa pawl kha an i zuk hmasa. Jesuh lawng cu a taang i a pawng ahcun minu kha a dir ko. Ding tein a hung ṭhu i, Minu, khuazei ah dah an si dih? Nangmah sual phawtu dingah pakhat hmanh an taang kun lo maw? tiah a ti. Minu nih cun, Bawipa, ahohmanh an taang lo, tiah a leh. Cutikah Jesuh nih, Kei zong nih sual kaan phaw ve lo. Va kal law a sual bal va sual ti hlah tiah a ti. Jesuh vawlei ceunak Johan a ngan pariat a hme hleihnih. Jesuh nih annih cu a thawh ṭhan hna i, Kei cu vawlei ceunak ka si. Keimah a ka zummi paoh cu nunnak ceunak kha an ngei lai i mui lakah an vai lai lo, tiah a ti. Farasi mi nih khan an thawh i, Nangmah nih pei nangmah kong naa chim ko cu. Cucaah na chimmi cu zeihmanh a si lo, an ti. Jesuh nih cun, Keimah kong cu keimah i kaa chim a si hmanh ah ka chimmi cu a hmaanmi a si. Zeicahtiah khuazei in dah ka rat le khuazei in dah ka kal lai kha ka hngalh. Nannih nih Cun khuazei in dah ka rat kha nan hngal lo i khuazei ah dah ka kal lai zong kha nan hngal lo. Nannih nih cun minung phungning lawnglawng in biakhiahnak nan tuah. Kei tu nih cun aho cung hmanh ah biakhiahnak ka tuah lo. Biakhiahnak cu ka tuah a si hmanh ah kei i ka tuahmi cu a hmaan ko. a hmaan ko lai. Zeicahtiah cu biakhiahnak cu keimah lawngin ka tuahmi a si lo. A ka thlahtu ka Pa he kan tuahmi a si. Nan phung chungah pei tehte pahnih an bia aa khen ahcun an chimmi cu a hmaan tiah aa ṭial kha. Hika ahcun atu hi keimah ca i tehte cu keimah hi ka si. Cun ka tehte a dang cu a ka thlahtu ka pa kha a si tiah a ti. Na pa cu khuazei ah dah a um tiah an ti. Jesuh nih cun keimah zong nan ka hngal lo, ka pa zong nan hngal fawn lo. Keimah kha ka hngal u law cu ka pa zong cu nan hngalh ko hnga tiah a leh hna. Hi bia Jesuh nih a chimnak hi biakinn chung thawhlawm kuang an hun hnanak hmun i a cawnpiak hna ah khan a si. A caan a tling rih lo caah ahohmanh nih an tlai lo. Ka kalnak ah nan kal kho lai lo. Johan a ngan pariat a hme kul le khat. Jesuh nih annih cu a thawh ṭhan hna i, Kei cu ka kal lai, nan ka kawl lai sihmanhsehlaw nannih cu nan sualnak chungah nan thi lai, ka kalnak hmun ah nannih cu nan ra kho lai lo, tiah a ti hna. Cucaah Judah upa hna nih cun, Ka kalnak hmun ah nan ra kho lai lo, a ti. Keimah le keimah kaa That lai a ti duhnak maw a si hnga an ti. Cucaah Jesuh nih cun nannih cu hika tanglei vawlei cung mi hi nan si, kei cu cunglei in a rak a rami ka si. Nannih cu hi vawlei vawlei hi nan umnak a si, kei cu a si lo. Cucaah cun pei nan sualnak chungah nan thi lai kan ti hna kha a si cu. Cun keimah cu keimah ka si ko timi ka si kha nan ka zumh lo ahcun nan sualnak chungah cun nan thi ko lai tiah a ti hna. Annih nih aho ka si na ti dah cu tiah an hal. Jesuh nih cun a hramthok tein kaan chimh lengmang mi hna kha hen ta, nanmah kongah hin Bia chim awk tampi ka ngei. Nanmah sualphawt zong hi sihmanhsehlaw a ka thlahtu nih cun biatak kha a chim i vawlei ka chimhmi hi amah sinin ka theihmi bia cu a si, tiah a leh hna. A kan chimhmi hi Pa kong kha a si ti awk an hngal lo. Cucaah Jesuh nih a thawh hna i, Nannih nih mi Fapa cu nan tar tikah, Keimah cu keimah ka si ko, ka si ko timi ka si kha nan hngalh lai. Cun keimah nawl lawngin zeihmanh ka tuah lo le ka Pa nih a ka cawnpiakmi lawnglawng ka chim le ka chim kha nan hngalh lai. A ka thlahtu cu ka sinah a um i a duhmi kha ka tuah zungzal caah a ka kal. taak bal lo tiah a ti. Hi bia a chimmi a theimi mi tampi nih Jesuh kha an zumh. A luatmi le a luat lomi Johan a ngan pariat a hme sawmthum le pakhat. Cucaah Jesuh nih amah a zummi Judah mi hna kha ka cawnpiaknak kha nan zulh ahcun a ka zultu taktak cu nan si. Biatak cu nan hngalh lai i biatak nih cun aan luatter hna lai tiah a ti hna. Annih nih kannih cu Abraham tefa kan si i aho sal hmanh kan si bal lo. Cucaah nan luat lai na ti tikah hin a sullam zeidah a si tiah an leh. Jesuh nih cun a thawh hna i, Biatak kaan chimh hna, a sualmi paoh cu sualnak sal an si. Sal cu innchungkhar chungah khan zungzal in a um lo. Sihmanhsehlaw fapa kha cu zungzal in a um. Fapa nih nannih kha aan luatter hna ahcun nannih cu nan luat taktak lai. Abraham tefa nan si cu ka hngalh ko. Asinain kaan cawnpiakmi hna kha nan cohlan duh lo caah keimah cu thah nan ka zalh. Ka pa nih a ka hmuhsakmi kong kha ka chim, sihmanhsehlaw nannih cu nan pa nih aan chimhmi hna kha nan tuah, tiah a ti hna. Annih nih, Kan pa cu Abraham kha pei a si cu, an ti. Jesuh nih cun Abraham tefa kha nan si taktak ahcun amah tuahmi kha pei nan tuah ve hnga cu. Chimh Kaan zuam lengmangmi hna cu Pathian sinin ka theihmi biatak kha a si. Asinain nannih nih cun thahtu nan ka zalh. Cu bantuk cu Abraham nih zeihmanh a tuah ṭung lo. Nannih cu nan pa i a tuahmi kha nan tuah, tiah a leh hna. Annih nih cun, an i thawh i Pathian lawnglawng pei kan pa cu a si ko cu, lakfa kan si ṭung lo, a fa taktak pei kan si cu, tiah an leh. Annih cu Jesuh nih Pathian kha nan pa rak si taktak sehlaw cu keimah hi nan ka dawt ko hnga, zeicahtiah kei cu Pathian sinin a rami ka si i atu hi ka ka phan, keimah duh in a rami ka si lo. Amah nih a ka thlahmi ka si. Zeicahdah ka chimmi hi nan hngalh khawh lo? Ka bia kha nan theih khawh lo caah a si. Nan, nannih cu nan pa khuachia-fa kha nan si i tuah nan duhmi cu nan pa duhnak kha a si. Amah cu a hramthawk tein lainawng a rak si. Biatak kha zeitikhmanh ah a ṭanh bal lo. Zeicahtiah a chungah biatak zeihmanh a um lo. Lih a chim tikah a tuah tawn zungzalmi kha a tuah a si ko. Zeicahtiah anih cu mi lihchim a si i lih vialte pa a si. Kei cu biatak kha ka chim. Cucaah cun nan ka zumh lonak cu a si. Nan lakah hin Ka sualnak a ka hmu khotu ahotal nan um maw? Biatak kaan chimh ko hna, zeicahdah nan ka zumh duh lo? Pathian sinin a rami nih cun Pathian bia kha an ngaih. Sihmanhsehlaw nannih cu Pathian sinin a rami nan si lo i cucaah cun nan ngaih duh lonak cu a si, tiah a ti hna. Jesuh le Abraham cu han a ngan pariat a hmehsawm li le pariat. Judah mi nih khan Jesuh cu an leh i, Nang cu Samaria mi na si i na chungah khuachia aa hrolh, kan rak in ti kha kan hmaan ngaingai a si lo mei, an ti. Jesuh nih cun, Khuachia ka ngei lo, kei nih ka Pa kha ka upat, sihmanhsehlaw nannih nih kei kha nan ka zomhtaih. Kei cu keimah lila sunparnak a kawlmi ka si lo. Sihmanhsehlaw a ka kawlpiaktu pakhat a um i amah cu keimah ṭhatnak in bia a ceihtu kha a si. Biatak kaan chimh hna, ka bia a zulmi cu zeitikhmanh ah an thi lai lo, tiah a leh hna. Judah mi nih cun an aa an thawh i atu cu khuachia na ngei hrimhrim ti kha fiang tein kan hngalh cang. Abraham cu a thi diam cang, profet hna zong kha an thi cang, asinain naa thawh i ka bia a zulmi cu zeitikhmanh ah an thi lai lo, na ti. Kan pu Abraham cu A thi cang Abraham nakin ka ngan deuh na ti ko lo maw cu? Cun profet hna zong cu an thi cang aho ah dah naa rel an ti. Jesuh nih cun keimah le keimah kaa upat a si ahcun kaa upatnak kha zeihmanh man a ngei lai lo. Keimah a ka upattu cu ka Pa kha a si. Nanmah nih kan Pathian a si nan timi hrimhrim kha Nannih nih cun nan hngal bal lo, sihmanhsehlaw kei nih cun ka hngalh. Ka hngal lo tining law nanmah bantuk mi lihchim ka si ve hnga. Sihmanhsehlaw ka hngalh taktak ko i a bia kha ka ngaih. Nan pu Abraham nih khan kan i hmuh lai kha a rak i ngaih ngaingai. A hmuh taktak i a rak i lawm, tiah a leh hna. Judah mi hna nih cun, Kum sawm nga hmanh na tlin rih ṭung lo, zeitindah Abraham cu na hmuh khawh? tiah an ti. Jesuh nih cun, Biatak kaan chimh hna, Abraham hlanah ka um cang, tiah a leh hna. Amah chehnak ah lung kha an i ṭher, sihmanhsehlaw Jesuh cu aa thup i biakinn chung khan aa zuk. Chuahka mi cu a damter, Johan a ngan pakua. Cun Jesuh cu biakinn khan a kal i lampi ah mitcaw chia in a chuakmi pakhat kha a hmuh. A zultu hna nih khan, Mitcaw in a chuahtertu hi aho sualnak dah a si? Amah sualnak maw a si? a si. A nu le a pa sualnak dah tiah an hal. Jesuh nih cun a mit cawtnak hi amah sualnak ruangah siseh, a nu le a pa sualnak ruangah siseh a si lo. Pathian ṭhawnnak cu amah damnak thawng hin a langhnak hnga caah a mit a cawt hi a si. Chun a si chung cu a ka thlahtu rian kha kan ṭuan zungzal awk a si. Ahohmanh nih an ṭuan khawh lo caan Caan caan kha a ra lio. Vawlei cung i ka um lio ahhin cun keimah hi vawlei ceunak cu ka si tiah a leh hna. Cu bia a chim dih hnuah Jesuh nih cun vawlei ah khan a cil a chak i tlak tlawmpal a ser cu A ser. Cu tlak cu mipa mit ah khan a nalh i, Va kal law Siloam tidil ah na hmai vaa phiah, tiah a ti. Siloam sullam cu thlah ti a si. Cucaah mipa cu a va kal i a hmai cu a vaa phiah i khua hmuh in a rak kir. A innpa hna le rawl a hal. A rak hmu tawnmi hna nih khan hi pa hi a ṭhu i rawl a hal tawnmi kha a si lo maw, an ti. A cheu nih a si ko an ti, a cheu nih a si lo. Amah he khan an i lo i a si an ti. Cucaah mipa hrimhrim nih cun ka si ko tiah a ti. Annih nih zeitindah na mit kha na au khawh kun? hna tiah an hal. Anih nih mipa pakhat a min Jesuh an timi nih tlak kha a ser i ka mit ah a ka nalh i Siloam ah va kal law na hmai vaa phiah tiah a ka ti. Cucaah ka va kal i ka von i phiah cangka khua ka hmu kho tiah a leh hna. Amah cu khuazei ah dah a si tiah an hal. Ka hngal lo tiah a leh hna. Damnak kong kha Farasi mi nih an dothlat. Johan a ngan pakua a hme hlei thum. A mit a rak cawmi pa, mipa cu Farasi mi hna sinah khan an hei kalpi. Jesuh nih Tlak a ser i mipa mit a damter hna cu sapat ni ah a si. Cucaah Farasi mi hna nih khan mipa cu zeitindah na mit hi khua an hmuh ṭhan tiah an hal. Annih cu a thawh hna i, Tlak tlawmte kha ka mit ah a ka nalh i ka hmai ka va phiah i atu hi khua ka hmu kho tiah a chimh hna. Farasi mi a cheu nih cun, Hi thil a tuahtu hi Pathian sinin a rami a si kho lai lo, zeicahtiah Sabbath ni phung kha a buar, an ti. Sihmanhsehlaw a cheu nih khan, Zeitindah misual a simi nih cun cu bantuk hmelchunhnak cu a tuah khawh lai, an ti ve. Cucaah cun an i cheu. Cucaah Farasi mi hna nih khan Mipa cu an hal ṭhan i, Na mit aan damter va si kaw zeitindah amah cu na ruah? an ti. Amah cu profet a si tiah ka ruah tiah a leh hna. Sihmanhsehlaw Judah upa pawl nih khan amah cu a mit a rak caw i atu cu khua a hmu kho ṭhan. ti kha an sum duh lo. Cucaah mipa i a nu le a pa kha an auh hna i, Mah pa hi nan fapa a si maw? Mitcaw cia in a chuak nan ti. Zeitindah atu hi khua a hmuh khawh kun? tiah an hal, an hal hna. A nu le a pa nih cun, Amah hi kan fa a si cu kan hngalh i mitcaw cia in a rak chuah. cu kan hngalh. Asinain atu hi zeitindah khua a hmuh khawh ṭhan ti, ti cu kan hngal lo. Amah hi hal ko u, upa pei a si ve cang hi, amah te nih aan leh khawh ve ko hna lai, tiah an leh hna. Cu bantukin a nu le a pa nih an chim cu zeicahdah a si ti ahcun Judah upa hna nih khan Jesuh cu Messiah a si tiah a titu paoh cu pumhnak in khan kan chuah hna lai tiah hnatlaknak an rak tuah cang i cu hna cu an ṭih hna caah a si. Cucaah cun upa pei a si ve cang hi amah kha hal ko u tiah an ti hna nak cu a si. Mitcaw cia in a chuakmi pa cu an auh ṭhan i biatak Ka chim lai tiah Pathian hmaika ah bia i kam. Hipa hi misual a si ti kha kan hngalh an ti. Mipa nih cun misual a si le si lo cu ka hngal lo. Ka hngalhmi cu hi bel hi a si ko. Hlan ah cun ka mit a rak caw, atu cu khua ka hmu kho tiah a leh hna. Annih nih zeitindah an tuah? Zeitindah na mit cu a auter hna an ti. Kan chimh cang ko hna hin cu nan ngaih duh ṭung lo. Zeicahdah theih ṭhan cu nan duh? A zultu sidara nan duh ve tiah mipa nih cun a leh hna. An nihsawh i, Cupa zultu cu nangmah pei na si cu. Kannih cu Moses zultu pei kan si cu. Pathian nih Moses sinah bia a chim ti cu kan hngalh, sihmanhsehlaw kha pa kha cu a ratnak khuazei in a si ti hmanh kan hngal lo, an ti. Mipa nih cun, Khuaruahhar a va si dah! A ratnak khuazei in a si cu nan hngal lo, sihmanhsehlaw ka mit cu a ka auter piak hen cu. Pathian nih misual cu an bia a ngai hna lo i amah a upatmi le a duhnak a tuahmi kha an bia a ngaihpiak hna ti cu kan hngalh. Vawlei hramthawknak in mi cawcia in a chuakmi kha a hotal nih an mit an auter hna ti cu kan theih bal lo cu ta. Hi pa hi Pathian sinin a rat dah ti lo ahcun cu bantuk thil cu zeihmanh a tuah kho hnga maw tiah a leh hna. A nangmah sual in hrin i sual in Cawmmi nih hin maw kanmah cu cawnpiak na hei kan timh tiah an ti i pumhnak inn ah khan an ṭhawl. Thlarau mitcaw Johan a ngan pakua a hme sawm thum le panga Jesuh nih an ṭhawl kha a theih. Amah cu a va hmuh i Mi fapa cu na zum maw? tiah a ti. Mipa nih cun, Bawipa, amah cu ka zumh khawh nakhnga ahohi dah a si? Ka chim tuah, tiah a leh. Jesuh nih cun amah cu, Na hmuh cangmi kha a si ko i atu i nangmah aan chawn lengmang tu hi a si, tiah a ti. Bawipa ka zumh, tiah Mipa nih cun a ti i Jesuh hmaiah cun a khuk aa bil. Jesuh nih cun hi vawlei cung i ka run hi mitcaw mi nih khua an hmuh i khua hmumi cu mitcaw ah an i can nakhnga biathlehnak tuah awkah a si tiah a ti. Farasi mi tlawmpal cu kah i amah sin i a um vemi hna nih khan Cu bia cu a chim. Cu an theih i, kannih zong hi na mit a caw ve na kan ti duhnak cu a si mei? an ti. Jesuh nih cun, Nan mit cu rak caw sehlaw sualphawt nan si hnga lo, sihmanhsehlaw nanmah nih khua kan hmu kho, nan ti ruangah hin sualphawt nan sinak cu. a taang peng ko tiah a leh hna. Tuukawm he tahchunhnak Johan a ngan pahra. Biatak kan chimh hna, tuukawm chungah innka in a lut lo i kaa dang in a kaimi cu mifir le damiah an si. Innka in a lutmi cu tuu, a zohkhenhtu tuukhal kha a si. Innka cawngtu nih khan innka cu a rak hunpiak i tuu nih Khan a aw cu an theih, atu kha an min in a auh hna i leng ah a chuahpi hna. An dihlak in a chuah dih hna tikah an hmai in a kal i a aw kha an hngalh caah tuu nih cun an zulh. Midang cu an zul duh hna lo, a zaam in an zaamtak lei hna, zeicahtiah an aw kha an hngal lo, tiah a ti. Jesuh nih hi tahchunhnak cu a chimh hna, sihmanhsehlaw a kan chimhmi hi zei a si ti awk an hngal lo. Tukhal ṭha Jesuh, Johan a ngan pahra a hme pasarih. Cucaah Jesuh nih annih cu a thawh ṭhan hna i, Biatak kaan chimh hna, tu luhnak kutka cu keimah hi ka si. Ka hlan ah a rami paohpaoh cu mifir le damiah an si. Sihmanhsehlaw tu nih khan an aw an ngai duh hna lo. Kei cu innka ka si. Keimah in a lutmi paoh cu khamh an si lai. An lut an chuak lai i ramhno kha an hmu lai. Mifir cu fir duh le thah duh le hrawh duh lawngah an ra. Kei cu nunnak kha an ngeih i duhdim tein an ngeih nakhnga caah ka ra. Tuukhal ṭha cu keimah hi ka si. Tuukhal ṭha cu atu hna caah a lu hloh kha a sian. Mah palh mah phalh in hlan chommi man phalh in hlan chommi Kha cu tuukhal a si lo, ca le tuu kha a ta an si lo caah cenghngia a rat kha a hmuh tikah a zaam i tuu kha a lettak hna. Cu tikah cenghngia nih cun tuu cu a seh hna i a ṭhek dih hna. Hlan chommi cu hlan chommi lawng a si caah le tuu kha an zawn a ruah hna lo caah a tli ko. Tuukhal ṭha cu keimah hi ka si. Pa nih a ka hngalh i keimah nih pa ka hngalh ve bantukin ka tu kha ka hngalh hna i annih nih an ka hngalh ve. Cun an ca i ka lu hloh kha ka sian. Hi turun chung i a um lomi ka ta a simi tuu dang an um. Annih zong kha ka ratpi ve hrimhrim hna lai. Ka aw kha an ngaih lai i tuukhal pakhat tangah turun, run khat ah an cang lai. Ka pa nih a ka dawt cu ka nunnak kha pek ka sian caah a si. Cu pek ka sian cu ka nunnak kha ka hmuh ṭhan nakhnga caah a si. Ka nunnak cu ahohmanh nih an ka chuh a si lo. Keimah lungtho tein pek ka sianmi a si ko. Peknak nawl kha ka ngei i lak ṭhannak nawl zong ka ngei. Cucaah ka pa nih tuah seh ti a ka duhmi cu a si tiah a ti. Hi bia ruangah hin Judah mi lakah khan cheunak a um ṭhan. Mi tampi nih kha- mi tampi nih khuachia a ngei a hrut cang, zeicahdah a bia nan ngaih an ti. Sihmanhsehlaw a cheu nih khuachia a ngeimi pa nih cun hi bantukin bia a chim kho hnga, hnga lo. Zeitindah khuachia nih cun mi cawmi mit cu a deiter khawh lai an ti ve. Judah mi nih Jesuh kha an hlawt. Johan a ngan pahra a hme kul le hnih. Jerusalem khua i biakinn pekchanh puai timi tuah caan kha a hung phan. Cucu khuasik caan ah a si tawn. Jesuh cu biakinn i Solomon inn leng timi ah khan aa chok i cu lio ah cun Judah mi nih khan an fuh i zeicandah lungawṭawm in na kan chiah lai? Biafiang kan chim, Messiah cu na si maw? an ti. Jesuh nih cun, Kaan chimh cang ko, ṭung hna, sihmanhsehlaw nan ka zum duh lo. Ka Pa nih nawl A ka peknak thawngin ka tuahmi thil hna nih pei keimah chim hau loin an chim ko an chim ko hi. Sihmanhsehlaw nannih cu ka tuu nan si lo caah nan zum lo. Ka tuu nih cun ka aw kha an ngaih, annih kha ka hngalh hna i an ka zulh. Annih cu zungzal nunnak kha ka pek hna i an thi bal lai lo. Cun ahohmanh nih annih cu an ka chut kho fawn lai lo. Anmah kha a ka petu cu a ka petu ka Pa cu zeizong vialte nakin a ngan deuh i ka Pa zohkhenhnak chungin ahohmanh nih an ka chut kho lai hna lai lo. Ka Pa le keimah cu pakhat kan si, tiah a ti. Cun Judah mi hna nih cun amah chehnak ah lung an i cher ṭhan. Annih kha Jesuh nih cun a thawh hna i, Ka pa nih a ka fialmi thil ṭha tampi nan hmaiah ka tuah hna. Hi thil hna lakah hin a zeiruang tiah hin dah lung in cheh nan ka duhnak cu a si, tiah a ti hna. Judah mi nih cun lung in cheh kan